Nau mai te iwi ki Haka Life Podcast. Ko Kawariki Morgan tōku ingoa, ā, he waimarie nui nōku. Te noho tahi ki ētahi o ngā tino toki o te ao kaiwhiriwhiri kapa haka, ki te kōrero i tā te kaiwhiriwhiri titiro, ki ngā mahi i runga i te papatūwaewae o whakataetae. Ko te kaupapa, ko te anamata. Kia tahuri atu tātou ināianei ki te mātanga haka a Ruki Tobin me ōna whakaaro mō te kaupapa nei. Kei taku rangatira, kei te manu hakahaka o te wā o Haka, tēnā tauti mai rā ki tō tāua pae, Haka Life Podcast. E mihi nei, e whakatau nei ā koe brother. Nau mai, haere mai. Tēnā koe, tēnā koe tuakana. Pātai tuatahi, Ko wai koe, nō whea koe? He Ngāpuhi, he Ngāti Kau, he Ngāti Whātua, he pāpā ahau. Tēnā koe.
Māi nui tērā. Āe, koinā pea te tūranga papai rawa atu ki ahau. Ricky Tobin tōku ingoa, tamaiti tupu mai i te taone ki roto o Tāmaki Makaurau. E kīia nei ko Te Waharoa ki te Tai Tokerau. Engari he mohi noku ōku toto, ōku wheinga ki roto i te Tai Tokerau. Tamaiti tupu i te kōhanga reo. te kura kaupapa, i te wānanga, e tamaiti whai tonu ana, engari i ro tītapu a ngā mātua tīpuna, kei te tuakana, e whakahīhī ana, ko whai wāhi tō teina ki te noho tahi ki waenganui i a tāua i roto i tēnei wānanga o tāua, ki tēnei kaupapa e kaingākautia nuitia ana e tāua. Nō reira, tēnā koe. Tī, mihi nui ana, brother, mihi nui ana. Kia ruku tāua ki tō tāua kaupapa. Ā, kia hoki ō whakaaro ki ō wheako i roto i te ao haka. Ka rongo au i tēnei uri pounamu, ka tahuri aku maharatanga ki te wā ka mutu ki te waiata tuatahi i whāngai mai ki au. He waiata i whāngai mai ki a tāua, i a tāua i te kōhanga reo. E aroha ana ahau ki tēnei whānau nā te Atua, he whānau kotahi tēnei, Taku koa ko au tētahi o tēnei whanau. I au e tamariki ana, koirā te waiata tuatahi i whāngai mai ki au. Ka rongo au ahakoa te ngāwari o ngā kupu, te hohonu o te whakaaro. Ka pakeke, ka pakeke, ka rongo au i ngā pūmanawa, i ngā mātāpono o tērā waiata e ārahi ahau E aroha ana au ki tēnei whānau nā te Atua, he whānau kotahi tēnei taku ko a ko au tētahi o tēnei whānau. Nō reira i au e whakaaro wheako tuatahi mō to tāua tāonga o Te Ao Haka, ka tahuri aku mahara ki tērā waiata, ka mutu ki a tāua kāko i tērā wā, Neni Hārai, Neni Mākerē, ina i reira tā tāua kuia a Neni Aroha, Papa Pita, Te heiko ko enei tautauhito, na ratou tenei kai i whangai mai kia taua. Nawai, nawai, ka tupu, ka tupu, ka tupu, i au e whakaaro ana mo to taua whakatuperanga mo toku whakatuperanga ki te marae o Haani Waititi. He waimaria noku ki te kite i nga kapa penei i a Manutaki, i a Te Rautahi, ki runga i te marae o Haani Waititi. Ka kite au i te tauira a to taua pāpā pāpāpita e āia whakataki ana i te whare tū taua. Ka kite au i te ataahua o te ao haka. Ka akona tāua ki te haka pōwhiri, ki te mahi i ngā mahi o te haka pōwhiri ki runga i te marae. Nō reira, i au whakaaro ao haka nei, ka kite au he momo tēnei o taku ao Māori, ehara i te mea he momo ā, ki te whakangahau noa iho, he mea ki te whakatinana i ngā pūmanawa, ā, me pēhea e manaaki koe i te manuhiri. Nō reira, tērā wai te waiata tiau, ētahi wā he waiata whakaaraara i te ngākau i ngā ata, ētahi wā he waiata kīnaki i ngā kōrero o ngā tupuna, ētahi wā he waiata whakamirimiri te ngākau i ngā tangihanga. Nō reira, ki reira ka tino tupu taku Kaingākau ki te ao haka, ā, ka haere ki te korarihāri i te ao. Nā, ka whai wāhi ki, ā, te ropu o Te Manuhia o Te Wakahuia, ki reira ka tino whai wāhi au ki ngā rekereke o Korongāpō, Nan. Ko Papa Hare pea te tūāpapa o taku whare haka engari ko rāua pea te kaiwhakarākei, ā, i au e kōrero whakataetae nei. Nā, ā, ka roa taku noho ki reira, ā, Ka roa taku apo kai i te reka o ngā kai o ērā tokorua. Ka wehe rāua mai te ao tūroa ka whai wāhi ai kia tā, ki Aunty Annie, ki te whānau Wihi. Nā, nā wai, nā wai, ka puta au ki te whai i taku ara, nā, ka waimarie au. Ka noho he pononga ki a koe ki roto o to tāua kapa o ngā tūmanako. E mana ai tērā moemoea ōku ka mutu o tāua. Engari, mēnā kei te kōrero wheako, kei te whai tonu au.
i ngā momo o te ao haka, e kore e whakaae, kua tautōhito, kei te noho punenga tonu au ki ēnei momo kamiti, ia rā, ia rā, ia whakataetae, ia whakataetae, ia kaupapa, ia kaupapa, e kite ana au i te ātaahua o tō tātou ao haka, i tōna whai pānga ki te anamata, inamata, onamata, e kite ana au i tōna oranga, Ā, ki roto i a tātou, ka mutu hei oranga mō te apopo. Ka whakaaro tātou mō tēnei ao e noho nei tāua, te ao kapa haka. He aha ngā mea hei whakawhanake mā tātou? Ā, kua pakaru rānei, anei te kōrero, kua pakaru rānei te pūnaha kaiwhiriwhiri? Tēnā koe. Ia, ia, ia matatini, ka mutu te matatini, ka ara mai anō aua amuamu rā. He aha te rongoā? Ko tei miriona tara tera. Oh, wa. Tena peka waimarie i tenei ra. Um, menei au. Ai. Me, me, me ko ro pena. Tena koe. Menei au te mana whakahaere. Na te me ko ro e whakarongo ni tenei kaupapa. Kia ora. Menei au te mana whakahaere mo tenei ahuatanga tuatahi. Uh, kia noho nga kai whiriwhiri, ki mua i ngā kaiwhakahaere o ngā kapa, kia whai wāhi tātou ki te kōrero mō ngā mahi mahi e tenuitia e mātou. Nā te mea, kia mōhio ngā kaihaka katoa, kotahi anahe te waka ki te matau i tō koutou tū. Tēnā koe. Ka mutu, ko te aronga, kotahi anahe te tirohanga. Ehara i te mea ka whai wāhi te hoki whakamuri, hoki whakamua, te tiki atu, kaua neke. He hari te mea ka wātea mātou te titiro whakamua, te titiro whakamiri, nō reira me mōhio rātou me pērā mātou. Tēnā koe. Nō reira i roto i tērā wāhanga kotahi, kua whai wāhi mātou ki te tū i ēnei kōrero. Ka mutu, kia toia mai te matatini ka taea noa ka hori. Koni atu i te 60. Ko wai te rorerori ka mahara ia kōrero mā ia wāhanga. Nō reira, i roto i tēnā āhuatanga, kia mahara, he tāngata hoki tātou. Kia ora.
Kei te whai atu i te taumata atua. Engari he tangata tonu matou. No reira ki au nei na, ki te whakarite he hui me era korero, ka ka pai ake ta matou noho ki te whakahoki korero ki tera ahuatanga. He mohio noku, ka ka pau te wikene katoa i roto i tera wananga, engari ko te reka o nga korero, ko te reka o nga hua, ka puta, ka ora ake tēnei kaupapa, ka ngāwari ake te auē o ngā kapa. Nā te mea, ki te kore e whai wāhi ngā kapa ki te kōrero, ka noho tērā pīrau i roto i te kākau. Ko taku hiahia, kia whai wāhi pea tātou ki te, ki te whai atu, he aha te whakakitenga, nā te mea, kia nei nā, ki te kōrero taumata mana nui, mana nui ko ngā kapa. Tēnā koe. Ko, ko koutou, e whakarite ana i ngā waiata, e whakapau kaha ana, e, e karanga ana te iwi kia hara mai. Tuarua, ko te whānau. Ko te whānau, e taunaki ana i ngā kāinga haka, e utu ana i te nama, te haere ki te mātakitaki, e haere tawhiti ana, e whakaae ana kia whakawātea koutou ki te mahi o koutou mahi. Tuatoru, ko te kaupapa whakahaere. Nā rātou te whenua, nā rātou te whatarangi, nā rātou te whakahaere. Ko te tuawhā ko mātou ngā kaiwhiriwhiri. Ki au nena koina, ko mātou te hunga waimarie e rawa atu, me pono ai. Ehara i te mea ko mātou e whakaharatau ana rima marama, ehara i te mea ko mātou e utu ana ia wikene mō ngā prakati, utu ana mō te hari tawhiti, whakapau kaha ana, ka tae mai mātou ki te hui, ka whakapau ā tātou kaha mō tērā wiki. Engari i te mea he ngāwari ā mātou mahi, engari i kore e whakaae he nui ake tērā mahi i ngā mahi o ngā kaiaka. Ki au nei nā, mō te wāhanga ki au, ā, i tēnei wā, mō te wāhanga ka whai wāhi au, koina taku hiahia, ā, kia kite mai ngā kaihaaki a Ia Aru Ki Taua me te whakaaro, ā, he tangata tika, tangata pono, tangata ū ki te aroha, ahakoa kāre au e whakaae ana ki ana kōrero, he uaua te kī i hē. Koina pea te mihi nui. Mena i hē au, me korero tahi tāua, kia whakatika i tērā hea, kia pai tā tātou noho tahi. Nā te mea ka haere ake nei, ka haere kē nei te kaupapa. Tēnā koe. Ia, he whakatepe i ā tāua kōrero. He aha ō manakonui, tūmanakonui mō Te Ao Haka hei ngā rā e tū mai nei? Taha kaiwhiriwhiri, taha kapa? Pēnā e aro ana au ki te ao kapa, ko aku manako nui, Kia kaingakau tonu a tatou tamariki ki enei mahi. Kia ora. Tino aro anau ki te ao o te, o te tamariki. I au e mahi ana i aku mahi kaiwhiriwhiri i roto i a tau o, o Tamaki Makaurau i ahu mai te whakatauaki mo wai, mo te kaupapa mo nga tamariki. I ahu mai tera whakatauaki ki te whakatenatena i te kaiwhiriwhiri. Ko te wahanga ki a matou, ko te whakaaweawe i a ratou, kia whai atu i ngā mahi e mahietia nuitia ana e mātou. Ki te pērā tātou ka ora te kaupapa. Engari ka tae te wā, ko, ko tātou pea ngā pakeke. Me whai wāhi tātou ki te tautoko i ngā whakaaro hou o ngā rangatahi e tupu mai ana. I aua kōrero kaiwhiriwhiri ana, mēnā e, e tika, e pono, e tau mai ana i te aroha i tērā whakaaro, kei te tino hiahia au, ā, kia kite i tētahi kāhui, Ko tā rātou hiahia, ko te whai i te ao kaiwhiriwhiri nahenahe nei. Tēnā koe. Nā te mea a tātou kaihaka kei te eke ki tētahi taumata tiketike rawa atu. E kite ana. E kite ana i ngā whakatātai kura tuarua. Tika rawa. Ka kite au i ēnei whakatātai ka whakaaro, oh, me pēhea e tuku kōrero ai? Inā te reka, inā te miharo. Nō reira, ki au nei nā koinā te wero pea te kaiwhiriwhiri hou. kia whai tatau i tērā, i, kia tiketike rawa, kia toia mai tērā kupu Pākehā nei, professional. Ai.
Nā te mea kei te whai atu ngā kaihaka i tērā ao. Nō reira, ko taku hiahia kia, kia kite i te kaiwhiriwhiri, koirā tā rātou kai. Pēnei, ā, i te uru atu i roto i te kapa. Te ika. Ka tae atu koe ki, ki ngā, ki ngā whakaharatau, mēnā e kotahi rau tāne e hiahia ana ki te uru atu ki te rua tekau, he whakataetae i reira. Ai.
Kia kite ko wai ka whakakanohi i tērā hunga, kei te hia kia pērā i roto i te ao kaiwhiriwhiri. Kia kite, mēnā he 40 tāne e hihi ana ki ngā tūranga e whā o te haka, oh. Pai te kōrero, me pai ake te whakatauira, ah. Mōhio, wheako, mātauranga. Koina, koina taku hia, nā te mea ki te pērā tātou, ka taea tātou ki te kī, e ū ana te tino rangatiratanga o tērā tangata ki tēnei kaupapa. Ka ngāwari ake tō whiwhi i ngērā kōrero mai i a ia. Nā te mea kei te mōhio koe, oh, tūturuia, tangata tika, tangata mōhio, tangata wheakonui, tangata mātauranga, hīkaka ana ki ēnei āhuatanga, kua hihia ako i ētahi mea hou, tangata nō tēnei ao, nō te ao tahito, nō te ao e heke mai ana. Nō reira, mēnā kei te korero āpōpō ahau, koinā taku hihia mō te ao kaiwhiriwhiri kia. Kia ū ki tērā whakaaro, road to perfection's always under construction, nē? You can never be perfect but you can be very close, the pursuit of excellence, koinā taku hiahia nei i roto i tērā ao kaiwhiriwhiri, kia ngana, kia ngana, kia kōkiri, kia kōkiri, kia kōkiri. Kia whai atu, he painga mō te kaupapa. Nā, ka wehe au i ēnei mahi, ka kī ai, anei te wāhanga i eke a Ruki, nā, ko te hunga whakaeke mai, me waiho tērā he wāhanga tau noa mōu, me eke atu. Ai. Nā, koirā.
Tēnā koe.
I konei tātou whakarongo atu ai ki te tohunga haka a Turuhira Hare me ōna anō whakaaro. Ka titiro koe ki tō tātou ao haka, ki te ao haka o te, o te papa o Whakataetae. Me aha tātou e whanake ai te taha kaiwhiriwhiri, te taha kaihaka? Ko te mea nui katoa ko te ao haka. Tēnā koe.
Ko Te Ao Haka.
Ko Koiraka te, te, te pou tuatahi kia whakaarahia ia kia teitei tonu, kia kounga. Na te mea, whā tekau tānata ka nākaunui ki te haka. Ākene, tokowhā noa iho o taua kapa hakara ka hiahia ki te whakawā. Nō reira, he iwi iti noa iho tēnei, Engari anō te ao haka, he iwi nui tērā. Kai roto i te ao haka te huarahi hou mō te ao Māori. Kai reira, kai roto i ngā whare wānana ērā kaupapa e whakahaerehia ana, tae noa ki tōna, tana kairangitana, ki, ki tana tohungatana, pēnei i a Awanuiārangi nei. Kai roto hoki i te ao haka te, Tīmata na te tana huarahi hai whai mana ma te Māori ki te ruku ki te mātaurana Māori. Ki te ruku ki te mātaurana Māori, ki te whakahoki mai anō i taua mātaurana rā, mēnā, mēnā kōrero, mēnā tū a kui mā, a koro mā i roto i ngā kaupapa haka, ehara hoki te haka mō te whakataetae anake. Tēnā koe.
Ko te haka te tikanga me me whakaaraara ia i ngā wā katoa, he kaupapa tāna, he, me whakapoupou katoa ia i ngā wāhi katoa. Tēnā koe.
Koirā pea te mea tuatahi. Tuarua, āe, me ako rawa tēnei iwi, nā te mea ko tēnei iwi kei te patu i te iwi whānui o Te Ao Haka. nā te mea karekau anō i tuhia he, he mahere. Tēnā koe.
Mana Kaiwhakawā.
Tēnā. Mai, mai, mai. Mai, mai, mai. E, ka aroha au ki a rātou. Mm. Karekau, karekau anō i tuhia he ture, he mahere rānei hai whai mā rātou. Kāre hoki pētaia nā te mea e toru tonu pea nā kaupapa, nā kaiako i te kaiwhiriwhiri, Ko tana tarina, ko ana kanohi, ko tana wairua. Nā te mea kei roto i tana wairua rā pea te X-factor. Tae. Ka mutu i reira. Kia mawhiti atu tātou ināianei ki te manu hakahaka nei a Paora Brosnan me ōna whakaaro mō tēnei kaupapa. Mō te ao haka, ko te huarahi māmā o te ao kapa haka ko te whai i te tauira o te toa, engari ko te huarahi uaua engari huarahi nui te hua, ko te ruku ki roto ki a koe anō e mārama ai koe ko wai koe nō hea koe, i orokoputa mai tō mana i hea. Nō reira kai a koe te huarahi, engari He nui ngā hua o tētahi huarahi, he iti nei hoki ngā hua o tētahi. Nō reira, māu anō tō huarahi e, e kimi. Tēnā koe.
Koira taku wawata,
koira taku whakakitenga mō aku irāmutu, ngā tamariki mō ngā mokopuna haere ake nei, kia tū rātou I roto i tō rātou whakatōheatanga me te mōhio anō kua kore nei tētahi kaiwhakawā e haua i a rātou mō tō rātou whakatōheatanga.
Tēnā koe. Mehemea ko te tuakiritanga o te whakatōhea ko te ngākau auaha, tukuna. Kia ora.
Kia ora. I konei tātou whakarongo atu ai ki te mātanga haka a ngā repu parata me ōna anō whakaaro.
Ko taku hiahia mō te ao haka, kia kaua tātou e whakahuahua he ao rerekē noa atu te ao haka i te ao e noho nei tātou. Kotahi, ko te ao Māori tērā, ko te Māoritanga tērā me ōna āhuatanga katoa. ā, engari, tāku ki te, ko ngā tamariki ēnei rā, he tau kē atu rātou i ō rātou mātua. Rawa atu.
Ra, oh, ehara i a wai nei te reka ki te waiata, ki te kawe. Nō reira, kai te kite au te āhotanga ki te, ki te whakaatu, ki te whakakite i ngā mahi haka, kai reira. Te āhotanga ki te reo me ō tātou tikanga, kai reira. Ko te whakahokitanga mai pea, ā, o ērā āhotanga kia noho, ki ō rātou marae, ki roto i ō rātou whānau, koina pea te whanaketanga e hē ana au kia kite. Me taku whakapono, kāre i tino tawhiti atu tērā, ka tae atu ki reira. Ko te ahotanga ki ngā kaiwhiriwhiri, tēnā ka kōwhiri e te kaiwhiriwhiri, kua mōhio ia, ko tētahi kapa ka rata ki a ia, ko te 54 kāre pea i rata ki a ia. Me mōhio te kaiwhiriwhiri i mua tonu i tana kuhu ngā whakaaetanga ki tērā tūnga, kotahi te kapa ka rata ki a koe, 40, 50 kei te pirangi te puhipuhi i a koe. Ki te kore e pakari tō tuara i roto i tērā āhuatanga, kau e whakatū tō ringa, whakaae rānei ki te tono kia noho koe ki tērā tūnga. Tuarua, me puta ngā kaiwhiriwhiri o te hunga e hē ana ki te whai i tērā āhuatanga ki te torotoro ki ētahi atu iwi. Me puta kia, kia purea koe e ngā hau o ngā maunga o ētahi atu. Tēnā koe. Kia rongo koe i ngā haunga o ētahi atu, me ngā painga o ētahi atu. Koina tētahi, ko tētahi atu āhuatanga, me aro te kaiwhiriwhiri ki te tiaki i te mana o ana kupu. Tēnā koe.
Me mana ērā kupu, engari me aro te kaiwhiriwhiri ki te tiaki i te mana o ērā kupu. Tāhau mea ana, kua ono, whitu, waru marama pea, tahi tau, rua tau, ētahi o ngā kapa e prakitihi ana, e whakangungu ana ki te haere ki te tū ki te atamira o Te Matatini, ka puta noa mai ētahi kōrero kāre e rawa atu i te pai i ngā tuhituhi a ngā kaiwhiriwhiri. Kai te tika pea ki tā te kaiwhiriwhiri titiro, engari kāre i pai te whakatakoto i ērā kupu. Ā, pānuihia ngā scripts. Āe.
Pānuihia. Pānuihia ngā huapu, ngā whakamārama, ērā momo āhotanga e pai ai e tā tō manaaki, tā te kaiwhiriwhiri manaaki e te mauri o ngā mahi kua waru, ono, oro marama, waru marama, tekau, tahi tau e whakaritea ana kia tū ki te ātamira o Te Matatini, o ngā whakataetae kura tuarua, tamariki rānei. Koinā, koinā tāku akiaki ki ngā kaiwhiriwhiri.
Kia tahuri atu tātou ināianei ki te mātanga haka a Ngāringi Katipa me ōna whakaaro mō te kaupapa nei.
Ā, ki au nei, ko ngā kapa, ko ngā kaiwhakawā, nē, ko ngā pou o tēnei mea te whare haka, nē. Ki te raru ai te tihi pou i te tihi pito o te whare, ka raru anō te whare. Tēnā koe. Nē?
Nā reira, he mutunga kore. me kī o te whakapakari i a tātou katoa, arā, ki a au nei, ko te tino haepapa nui o te kaiwhiriwhiri, te kaiwhakawā rānei, ko te mārama, nē, ko te mārama ki tērā mana, nē, ki tērā waimaria rānei, ki te hāpai i tō tātou whare haka. Ahakoa kaiwhakawā, ahakoa kaihaka, ahakoa kaimahi, me mārama tērā kaiwhiriwhiri. Me mārama ia i te mana o tērā tūranga. Hai aha? Hai pau kāhika i tō tātou whare. Nā reira, me hāpai ngā pou katoa o te whare. Āe. Nā reira, kei au nei, me whērā.

Kia māwhiti atu tātou ināianei ki te manu hakahaka nei a Hohua Mohi me ōna whakaaro mō tēnei kaupapa.
Mō ōku tūmanako, mō tōku iwi ake, mō Ngāti Rangiwewehi, kia mau ki te reo, kia mau ki te tū, ā, kia mau ki ngā tauira, ā, ko te ātaahua o ērā atu āhuatanga katoa, ki te haka tātou i te haka a korowai, a kuiwai, ki te waiata tātou i ngā kupu, i ngā waiata a korowai, a kuiwai, kua ora mai anō rātou. Kua kore nei e mate, āhurite ana ki a Kaukau. Nē rā? Tika. He mea hahu anō i a rātou. Āe. Tētahi wā poto noho, e ora ana anō a Nēni Kato. Mō tētahi wā poto, e ora ana anō a Tuini mā. Tēnā. kia ū ki tērā āhuatanga, manakohia te āpōpō. Kāre he take o te kapa ki te kore tātou e whāngai i te āpōpō. Manakohia te āpōpō, kaua e matapiko.
Kaua e maumau i ngā, i ngā ako. Pēnā tātou e kōrero ana, anei, anei i te, tēnei waiata koroua, anei i wēnei kaupapa waiata, anei ngā mea haere, kaua e warewarehia. Haere koe ki te marae i ngā tangihanga, i ngā whakangahau, whakamahia. Kāre he take o te ako i wera wē te koroua ki te kore koe haere ki te wā i e ora ai te wai a te koroua ki te whakamai. Kia ora.
Mō te ao e tū nei tāua. Ki ahau nei e. E oreore pai ana te haka ināianei. Tētahi o aku moemoeā, he aha tētahi ara e ora tonu ai te kapa haka engari ka whakatahangatia tēnei mea te whakataetae. Kia ora.
I te mea, nā te whakataetae i ngā kapa, i ngā mahi hakahaka, koia pea te mea tata rawa ki te pakanga, ināianei? Tika rawa. Nē. Tika rawa tēnā. Ana, i roto i a ra koina i tupe ake mai ngā, ngā, ngā mahi tinihanga a wai ki ake, a wai ki ake. Taku tū, tētahi o aku tūmanako, ka kitea pea tētahi Ara, e ora tonu ai te kapa haka engari kare tatou e whawhai ana tatou ki a tatou. Ara koe tetahi moe awa. I te ma te taha ki te e ora pai ana nga mahi kapa haka, e ora ake ana i te wa i a taua. Ahakoa ra, ki waku whakaaro, ko nga nineties, nga tino tau o nga mahi haka. Engari, e oreore ana, e pai ana. Nui ake ana wa tatou tamariki, a, e nanao tere ana ki tenei mea te haka. Mo nga mahi whakawa, Well, ka kātahi nei te pātai ko tērā, kapa aha ka mā i a koutou e whiriwhiri haere ana e ngā kaiwhakawā? Kaua e purei i te kēmu. Tēnā koe.
Kaua e nanāoa ake nohotia ko te kaiwhakawā e pai ana ki a koe. Tēnā koe. I runga i ngā, i runga i te whakaaro nui ka whiwhi koe i tētahi rau māka i tērā tangata, tā te mea ka katirari haere te waka. Ā, kai whakawā mā, kia pono. Ā, engari, e, ko taku tūmanako nui, mō te, ngā mahi, ā, whakawā, ka pai ake. Kia ora.
Ā, waimarie nui ana tātou ki te hunga pērā i a Aunty Turihira e whawhai nui ana kia pai ake. Kia ora.
Me te mea anō hoki, waku, waku moehewa, mō ngā mahi whakawā, kia whakaakongia, kia whakatupuria anō hoki he hunga whakawā hou. Tēnā koe.
Kaua noho mo Te Matatini? Ae. Mo nga arohe katoa. Kia ora. Ina Te Arawa whakatupuria nga kaiwhakawā hou, Tainui whakatupuria nga kaiwhakawā hou i nga arohe. Tena koe. I te mea e kore e puta ki nga amotu ki te kore ratou e whakawā i te arohe. So me whakatupuria i reira, na wai, na wai ka riporipo ki nga arohe, ka riporipo. Ā, ki ngā, ki ngā Amots, ka ripuripu anō hoki te Matatini ā tōna wā.
I konei tātou whakarongo atu ai ki te tohunga haka a Tā Tīi Motikāretu me ōna anō whakaaro.
E ao tūmanako nui, ngā mahi runga i te papatūwaewae me te taha ki ngā kaiwhakawā, ngā kaiwhiriwhiri. Kei te pai noa te atamira ko ngā kaiwhakawā te kete, tētahi mea me te tiro anō. Kei rerekē te, e kī nei au ko taku arohanui ki ngā kapa, ki te kaha e whakapaua ana e ngā kapa kia eke. Ka rite tae e ngā kaiwhakawā te āta titiro. Ka haramai pea tēnā me ōna whakaaro ka ū ki tērā. Ka rere titiro ki waho atu. Ki te kore heke ki tāna i whakaaro ai. Me titiro takitahi ngā kapa. Ko tēnei kapa, i pai ki a au nā te mea, nā te mea, nā te mea. Kāre i pai ki a au nā te mea, nā te mea, nā te mea. Ā, me tō kaha ki te kī, anei au, nā konei au i kore ai e pai. Me te noho ōu kia whakawātia koe.
Me hoki mai tērā. Kau koe e kī mai ki au e te koretake o tō kapa me tō kore i whakakaha i tāu i kī ai ki te kī mai ki a au anei ngā take i pēnei tākuna kōrero. Ka mataku ngā kaiwhakawā taku mōhio ki te noho i muri ngā kapa haka. Tikiro, tikiro.
Āe.
Oho anō, ka piri noho mai koe i tērā noho a Gati. Ko te utu he noho mai ōu ki reira, karawhiua ai koe i ngā pātai. a ngā kei haka.
He takahi mana tērā o te kaiwhiriwhiri? He tohu whakaaro tērā te noho mai ōu ki konā, kia karawhiua koe ngā kapa mō tāu i whiu ai, nē? Me tā rātou tono ki a koe, he aha i pēnei i tō whakaaro, me taea, me āhei koe ki te kī atu, anei, anei, anei. Ki au nei, nōku ōku whakaaro kei te pēhea rā ētahi atu o ngā kaiwhakawā o mātou tokowhā, tokohono rānei, mā rātou anō rātou e kōrero, nē. Engari kia kaua ngā kaiwhakawā, kia kaua ngā kaihaka, ngā rōpū haka e matau ki te pātai. Tēnā koe.
Ki te pātai i ngā wā kare i te mārama, nē? Koira kē te raru, kāre te kite i te hāngaitanga o te whakawhiwhinga ki ngā kōrero whakawā mai, nē? Koira kē te raru nui. Koira taku aroha ki ngā kapa. Kei te tuhi kōrero noa iho, me te mōhio pea kāre e whakawātia e ngā kaiwhakawā, e ngā kaihaka. Engari me hoki mai tērā āhuatanga. Kia noho, ā, kia noho ngā kaiwhakawā. Ana me whakamōhio atu koe ngā kaiwhakawā i te wā e whakaae ai rātou ki te noho hei kaiwhakawā. Akene koe te whakawāhia e ngā kapa kia noho takatū ki tērā āhua. Tēnā koe.
Tēnā koe Papa. Āe. Ki te kore koe e whakaae kia whakawātea, kaua koe e whakawā i tētahi atu. Tēnā koe Papa. Ka karewhiu e tāua i ēnei kōrero.
Ka tiaki au i a koe. Ka tiaki au i a koe Papa. Kia tahuri atu tātou ināianei ki te mātanga haka a Te Hira Paenga me ōna whakaaro mō te kaupapa nei.
Kei runga iho ngā tohunga kaiwhakawā ko koutou ngā kaiako. Ā, te korenga o koutou Ko wahū mai ko ngā puare ki a mātou, a te hunga kare haka ana. Nā reira, he āputa nui tērā. Ko koutou kē ngā tohunga e mai nei ngā mahi, kāre anō pea tātou kia whakatau, ā, i tētahi tukanga, haere te mea e harikoa ai te katoa, engari e mauritau ai te noho i runga i te whakaaro Āe, e pono ana, e tika ana ā tātou whakahaere. Ā,
kāre he amuamu, kāre he tōtara wāhirua i roto i ngā whakataunga. Hernal, ā, e wero nui pea tērā i waenganui i tō tāua iwi, kia ātia, kia mōhio ā tātou tamariki, ā tātou mokopuna, he ao whakataetae haka te ao whakataetae, ā rerekē rawa atu ana, e rerekē rawa ana Atu ana i nā whakaritenga i runga marae. Kia ora. Engari, ki au nei, ko te whakataetae, te toki aneane, e koi, e māro ai nā whakatau i roto i ngā kawekawe te iwi. Koirā. Tī. Ī. Ā, kei te hoa, ā, kei te mātanga haka. E mihi nui ana te ngākau i te reka o ngā kōrero, i te mārāma o ngā kōrero, i te hāngai o ngā kōrero, ā, kua puta i a koe. I tēnei noho tahi a tāua. Ki au te whakaaro, ae, ka noho enei korero hei whakatenatena i a taua tamariki, engari ko te wariu nui, kei nga wha tekau, kei nga rima tekau tau, kei te, kia rongo ai nga taringa o te reanga kare ano i whanau mai. No reira, e mihi nui ana te ngakau. Ka nui te mihi, ka nui te aroha.